vasati va vona ni vana va vona va majaha ni vanhwana va khomiwile kwalaho davhida ni vanhu lava a va ri na na yena va sungula ku kalakala va rila ku kondza va nga ha tikoti hi ku rila davhida a a ri ekhombyeni lerikulu vanhu a va vulavula hi ku n'wi khandla hi maribye hikuva a va khunguvanyekile swinene hikwalaho ka ku khomiwa ka vana va vona va majaha ni vanhwana. Hambiswiritano, Davhida a tiyisela a tshemba hosi Xikwembu xa yena. a hi pfaleni matihlo xikwembu hi pfuni vulavula ingaku a wu nga ha vulavuli vulavula ingaku a wu se tshama u vulavula Hi pfuli mahlo ya ximoya na tindleve ta ximoya ku twa na ku vona swa ximoya hi vito ra matimba ra Yesu. Amen. Ni lava ku ya dyondzisa eka madyambu ya siku ra namuntlha ehansi ka hloko mhaka leyi nge ti tiyisi a hosini a hi ti tiyisi evanhwini hi titiyisa ehosini a hi titiyisi hi leswi hi nga na swona hi titiyisa ehosini ku nga va ku ri hosi mani loko ku nga ri hosi xikwembu muendli wa tilo na misava laha hi hlayeke kona eka buku ya samuwele wo sungula eka chapter number 30 hi hlayile verse 3 na 4 hi hlaya na sikisi hi twa hi ta Davhida na masocha ma yena lava nga ya enyipini va ya lwa nyimpi heyi vutomi i nyimpi ya masiku hinkwawo hi lwa nyimpi masiku hinkwawo a va ri enyipini va ri kulweni loko va ri nyipini va siye mindyangu ya vona va siyi na swifuwo swa vona a na va nga ta famba na swona nyipini va siyile swo tala se eminkarhini liya ya khale a ku pfumeleriwa vavanuna ntsena va ya anyipini na vana va xinuna a va tekiwa tanihi masocha a va fane va nghena va ya anyipini mara loko munhu a ha ku hlomisa sati a nga pfumeleriwi ku ya anyipini ku ringana malembe mambirhi va ku a hi n'wi tshikeni a tshama na nsati wa yena a vona vusati wa yena hi ku swi nga endleka a ya nyipini hi siku ro sungula a ha ku hlomisa a fika a fela nyipini se swi nga vava a hi n'wi nyikeni two years a vona ndyangu wa yena se loko vanhu va ha ku teka a va nga pfumeleriwi ku ya nyipini ku ringana malembe mambirhi so vavanuna lava a va ri kona a va tekiwa tanihi masocha hi yona mhaka etindhawini loko ku voniwa vana va xinuna va beburiwa a swi chuhisa tiku va ku vavanuna lava va ta hi vangela probleme hi mhaka ya ku loko se ku suka nyimpi va ta lwa na hina va hi hlula se a swi ri tano davhida a humile na vavanuna lavo tala va ya enyimpini loko va fanele va vuya enyimpini va fambe mpfhuka wa masiku manharhu loko va kha va vuya kaya yi ri eka mpfhuka lowa masiku manharhu a ku nga ri na swakudya endleleni naswona a ku ri hava mati mama vona masiku manharhu ku ri hava mati mo nwa ina swakudya kun'wana swi nga hi kalela mara loko mo kumanyana mati mo nwa swa mi tiyisanyana se mara yi ri ku hela masiku manharhu ku ri hava mati va ka va famba va tlhelela kaya va ri karhi va suka anyipini aleluya va karhala hi ku famba naswona vo davhida na masocha lawa a va karhele hi ku lwa nyimpi yi ri va famba va tlhelela ku hina va tlhelela emutini wa ziglak kumbe etikweni ra ziglak laha a va tshama kona na ku tshemba na ku pfumela ku a va tibyela ku swa endleka vana se va hi yimelerile va lava ku hi vona hi ku yi khale hi fambini hi yi nyipini swa endleka vasati va hina va lava ku hi vona i khale hi yi nyipini swa endleka maxaka ma hina va kha va lava ku hi vona i khale hi yi nyipini mara loko va fika emutini wa ziglag loko va langusa va twa ingaku volorha enge na swi vona va tikhomanyana na matihlo ku kumbe leswi hi swi vonaka swo ka swi a hi swona na holorha kumbe ku nga va ku ri swona na ma tiva ku ku humelela yini va yi va ya kuma ku emutini wa ziglak muti hinkwawo tiko hinkwaro ku hava yindlu leyi nga sala yi nga hisiwangi va kuma ku tiyindlu hinkwato ti hisiwile na yindlu tiyindlu hinkwato ta vona ti hiseteriwile vo davhida na masocha tiyindlu ti hiseteriwile loko va langutisa a hi fambeni swin'we a hi fambeni swin'we loko va langutisa va kuma ku swivala swa vona swi hava swifuwo swi tekiwile swi khayimiwa hinkwaswo va zama ku langusa va kuma ku vasati va vona va tekiwini na vona a va ha ri kona loko va zama ku jika va langusa lomu kumbe a va hleketa ku i ndhawu ya, ya ku tsutsumela ka yona va ya tumbela loko ku ngheni nyimpi va kuma ku ku hava munhu na vana va vona va xinuna na va xisati a va kona van'wanyana lavatsongo lava va ri kona ku hava na wun'we no vhumbhani ku ku humelele yini a hi beleni xikwembu xa hina mavoko praise the lord halleluya a hi beni mavoko nakambe un'wana a ku i mati ma yini u nge swi twisisi u ta swi twisisa siku u nga ta va mfundhisi halleluya ayayayayayaya se loko va langutisa va kuma ku heyi ku bohanini davhida a langusa masocha lawa a nga vuya na wona na wona masocha ma languta davhida vumbhani ku ku humeleli yini yi ri hinkwavo va sungula ku rila mi nga titwa njhani loko ku sungula ku rila mfundhisi haleno mahlweni na n'wina van'wana se ma ha ri hava matimba ni vula loko rhanga ku rila murhangeri davhida se u sungula ku rila masocha lawa a ma ri kona na wona ma sungula ku rila yi ri davhida na masocha lawa a ma ri kona va rila ku kondza va nga ha tikoti hi ku rila mi tshama mi rila mi fika laha mi nga ha tikotiku hi ku rila hi xiyimo yi ri davhida na masocha lawa a ma ri kona emiehleketweni ya vona a va hleketa ingaku vana va vona va dlayiwile a va hleketa ingaku vasati va vona va dlayiwile se va swi vona ku ingaku ku na mikosi ingaku etikweni ra ziglak a ku na ndyangu lowu nga ri ku na kosi kasi xikwembu vanhu lavaya xi va hlayisini vana a va dlayiwangi lomu va nga kona na vasati va vona a va dlayiwangi xana swilo leswi a swi endliwi hi vamani a swi endliwi hi vaamaleke hey! loko hi ku yi hanya ka vutomi lebyi munhu un'wana na un'wana u na muamaleke wa yena vaamaleke va pfa va nghena va onhana leswa kahle leswi hi nga swi tshemba vaamaleke va pfa va nghena va teka na leswi hi swi lavaka vona ni muxe loko a huma na vaisrayele aegipta vanhu lava nga n'wi pfalela ndlela a ku ri vaamaleke a boheka ku ya lwa nyimpi yi ri loko a yimisa mavoko israyele a yi hlula a fika la a karhalaku loko a yisa mavoko hansi israyele yi biwa heyi ivi ku za ku yima aroni na huri va yimisa mavoko va n'wi tshamisa henhla ka ribyi va seketela mavoko ya muxe ku ku lwiwa na vamani ku ta lwiwa na vaamaleke loko mavoko ma yimile yi ri va hlula joxuwa a ri karhi a rhangela mavuthu heyi vaamaleke va le ku karhateni muti wun'wana na wun'wana ku na muamaleke loyi a karhataka na tiko rin'wana na rin'wana ri na muamaleke loyi a karhataka khampani yin'wana na yin'wana yi na vaamaleke lava karhataka xikolo xin'wana na xin'wana xi na vaamaleke va xona tindhawu leti hi kumekaka ka tona ti na vaamaleke ya va kona timasipala leti hi nga na tona ku na vaamaleke va kona heyi vaamaleke va kona va hlasela va onhetela vaamaleke vo davhida na vanhu lava a ri na vona va rila ku kondza va nga ha koti nchumu ayayayayayaya va languseni kwalano mi ngo loko se mi heta ku rila mi endla yini va va byele mi ngo mi endla yini loko mi heta ku rila ayayaya twanani lexi humelelaka yi ri loko va heta ku rila va sungula ku blema davhida va ku i davhida a nga endla ku mindyangu ya hina yi tekiwa mara davhida a va ri na yena enyimpini masiku manharhu lawa va nga ma famba va nga kumi mati na davhida ka yi twa torha va ka hina loko humelela swiyimo hi fika ka position ya ku blema vanhu van'wanyana ku loko a ku nga ri ximanimani a swi fanele swi nga fikangi la hi mhaka ya ximanimani twanani mhaka leyiwani loko mo za mi hanya vutomi mi fika ka position ya ku blema vanhu hi ku hlupheka ka n'wina ku ni le ku hluphekeni hi mhaka ya ximanimani a ni na yini hi mhaka ya ximanimani swi tiveni ku se mi sunguli ku tsandzeka evuton'wini mi nga hanyi vutomi bya ku blema vanhu van'wanyana langusani na n'wina introspect yourself mi vona ku n'wina a ku na kun'wana mi nga fika mi relaxa na mi rivala ku vutomi lebyi na va amaleke va ku hi davhida mara davhida a va ri na yena nyipini ha pfa hi lumbetiwa laha ku fambeni mi jikeriwa na hi vana va n'wina lava mi nga va bebula va ku hi yenoyi wa kona hi loyaku ku swa hina swi nga fambi mi jikeriwa hi vana va n'wina lava mi nga va kurisa ku vava yi ri loko va vulavula hi ndlela yeleyo masocha laman'wanyana yi ri va vulavula hi ku rhwalela maribye va ma fumbetela ndhawu yin'we ku loko va khandla va nga tsutsumi va ha ya va ya lava ribye rin'wana va lava ku n'wi khandla a ri kusuhani yi ri va paka maribye ma endla tinhulu un'wana na un'wana a yima na nhulu ya maribye ku va ta teka davhida va n'wi veka la xikarhi va n'wi khandla hi ku loko va vona muti wa ziglaka wu tshwini a va hleketa ku davhida hi yena a nga va na xiave i vanhu enge na swi vona davhida loko a langutisa tinhenha ta yena phela davhida a ri na tinhenha leti a ti kota ku lwa nyimpi tin'wani ta tinhenha loko ti lwa nyimpi vo eliyazara na van'wana na van'wana hey, va, loko va lwa nyimpi va kha va tirhisa tlhari a lwa nyimpi tlhari ri za ri damarhela vokweni ri endla ingaku u beburu na rona loko a ri kulweni ka nyimpi loko vafilista va rhenderini vayisalava a va lwa nyipi matlhari ma damarhela vokweni loko mi mi n'wi vona a ri khomini mi twa ingaku u yo tswaliwa na rona voko mi nga ha ri voni voko ra yena mi ri vona ri silekini ri fana na tlhari a lwa nyipi tlhari ri damarheli vokweni ingaku u yo beburiwa na rona a ri na tinhena no mi kombisa davhida va ka hina a ri na tinhenha leriya ra ku loko ku ri na xihlovo xa mati endhawini davhida a ri karhi a ma lava ku tleli masocha ya valala va va davhida lava lwaku na vona va rhendzeli xihlovo loko davhida a ku ni kombela mati aka tinhenha ta yena a ti swi kota ku nyengeleta ti za ti ya ka mati exihlobyeni lexi nga rindziwa hi masocha lawa ma lwaka na vo davhida va vuya na wona va ta nyika davhida ni tsundzuka siku rin'wana davhida a za a teka mati lawaya a ku mi riski vutomi bya n'wina ni nge manwi mati lawa swa tswa ni mahatelatela hansi ni dunisa xikwembu mhaka leyi mi nga yi endla yi ni chavisi ngopfu ku ya mi ya nikela mati la ku nga tlela masocha lawa ma lwaku na hina kwalaha va nga rindza tinhenha ta matimba mara va famba va fika va ka mati hi ku davhida a va rhumini a ku u lava mati a no mi kombisa tinhenha ta davhida mara davhida loko a langutisa a kuma ku na tinhenha leti a nga ti tshemba na to ti le ku rhwaleleni ka maribye hi leswi nga n'wi heta matimba hi leswi nga n'wi heta matimba yi ri davhida a hela matimba a nga ha swi tivi ku u ta fanela a endla yini hi ku u vona na tinhenha leti a ti fanele ti n'wi sirhelela na to ti le ku hlengeleteni ka maribye va lava ku khandla davhida yi ri davhida a fika laha a nga ha koti ku chumu ayayayayaya mara twanana aka timhaka hinkwato eka 100 percent leyi a yi ri kona ya ku hanya ka davhida na matimba ma davhida 99 percent se a yi fambini ni vula ya ku tshemba ku sala 1 percent se na n'wi vona davhida ya ku no 1 percent leyi nga sala a ni nga yi luzi vonani na yena phela va lava ku n'wi khandla na yena vasati va yena davhida vambirhi va tekiwile vana va yena va tekiwile swifuwo swa yena swi tekiwile hala va lava ku n'wi khandla hi maribye 99 percent se a yi fambile ku sala 1 percent a ti byela davhida ku aka kosi lowu ni nge le ndzeni ka wona ni karhele ku rila na tinhenha a ta ha yimi na mina na masocha hinkwawo swatswa ni teka one percent leyi ni gogojela ni ya emahlweni ka xikwembu loko ku ri kuwa swa tswa ni ya wela mahlweni ka xikwembu hi ku matimbanyana mo gogojela ma ha ri kona heyi loko matimbanyana ma ha ri kona mo gogojela gogojela u ya mahlweni ka xikwembu hi xona xi nga na rito ro hetelela 99 percent a yi fambile mara one percent a yi sele ni tela ku tsundzuxa va ndyangu na vaakatiko ku ka swiyimo leswi mi hlanganaka na swona one percent ya ha ri kona ya ku mi nga twiwa hi xikwembu ku va na ku cinca evuton'wini bya n'wina yi ri a gogojela a ti tiyisa ehosini a ti tiyisa ehosini hi one percent a swi nga ha tshembisi mi tshama mi yi vona foni ku ngheni kholo ya serious leyi mi lavaka ku mi ya sungula tirho ma ha ku huma ka ti-interviews loko mi yi langusa mi kuma ku ku sele one percent ene a mi se vulavula ku ya kule ene mahungu ma ha lava ku vulavuriwa ku mi ya fikisa ku yini swi ta endlisa ku yini mi twa foni yi ku yi ku tititi yi ku yi lava ku tsema hi ku yi sele na one percent mara ku na mahungu ya serious ene la mi nga kona ku haxo chajisa foni na chajara mi hava mara one percent yi sele hi lero ma swi vona ku yi nga tsemeka yi nga tima nkarhi wun'wana na wun'wanyana ni vheta ni lahlekelana na lava va nge le ku ni foyineleni hi mhaka ya ku karhi wa bitiri se wu herini kumbe ntilu se ka ha ri hava davhida a sele na one percent ntsena yi ri a ti tiyisa ehosini ma vona vutomi lebyi kun'wana swi lava ku ti tiyisa um swi lava ku endla yini swi lava ku ti tiyisa mhani un'wana a loveriwe hi n'wana siku rin'wanyana loko a ka a famba a hlangana na vanhu ndleleni ku heyi swi tshamisekini na a ku a swi tshamisekini a ku na problem kasi u siyi n'wana a timekini endlwini u landza nandza wa xikwembu u le ku landzeni ka nandza wa xikwembu ku a ta khongelela n'wana wa yena mara loko a hlangana na vanhu la patwini a ku swi tshamisekile a ku na problem vutomi lebyi swi lava hi ti tiyisa as if a ku humelelangi nchumu swi humelerini a hi n'wina mi nga na probleme tseno vanhu vo ti tiyisa ahosini van'wani va zami ku ti tiyisa hi mali switsandza va zamini ku titiyisa hi ku duma ka vona swi tsandza va zamini ku titiyisa hi matimba ma vona swi tsandza mara ni kona ku mi tsundzuxa ku titiyiseni ahosini aleluya titiyiseni ahosini twana ni xikhongelo xa davhida ni ya ni ya khongela loko a ya mahlweni ka xikwembu a ni yi one percent na xikhongelo xa kophe xi fanele xi kongoma hi ku ku yo sala one percent ya ku tshemba 99 percent yi fambini loko a ya mahlweni ka xikwembu u ri xikwembu hi va landza valala va hina hi ta va kuma na twana ni xikhongelo xa koko xi komi njhani a hatlisela ku yi nga ta hela one percent a timeka wela hasi hi ku na yena a karhele ku rila naswona a nga ha koti nchumu ene a heli matimba ivi jehovha a hlamula a ku va landzeni mi ta va kuma ene na vasati va n'wina na vana mi ta kuma va hlayisekile mi ta kuma ku nga onhakangi nchumu se davhida se a tiya se ma vuya matimba a ku heyi a hi va landzeni se xikwembu xa va xi, xi, xi va komba na ndlela ku va fanele va fambisa ku yini aleluya ayayayayayayayayaya he loko va fika exikobyalini xa bisori loko va tlula masocha man'wana lamo tala ma tsandzeka ku tlula lava va lava ku khandla davhida mara davhida a swi kota ku tlula xikobyana lexiya na masocha man'wani matsongo ma vo loko za ku sala masocha kumbe mo ringana vo 200 ma tsandzeki ku tlula xikobyana swi swi swi tiki ngopfu mara davhida a tlula na masocha laman'wani matsongo va famba kwala ndleleni va kuma xifanyetana xi ri na ndlala xi nga koti nchumu va zamanyana sweswi a va ri na swona nyana kwala ndleleni va nga swi kuma hi ku se va vuyikaya va ku tiva ku madirive ma kumeka kwihi na swin'wana swi kumeka kwihi va teka swilo leswi ya va nyika jaha leriya loko ri dya va ri nyika na mati kasi he jaha leri a ri ri na vona vanhu lavaya vo ri siya hi ku vona ku na rona a ra ha koti nchumu a ra ha swi koti na vona a va wela ka lavo hluphiwa hikuva vaamaleke a vo hundza hi kona atikweni ra ziglak a va huma ku hlaseleni ematikweni man'wana se laha ziglak a vo hundza hi kona heyi probleme yaleyo hundza hi kona ya ya ya ya yo hundza hi kona a yi ti ku tshameni vanhu lava a vo hundza hi kona va kha va huma matikweni man'wana vakhomi na vanhu van'wana va matiko man'wana se loyi a va n'wi vona xifanyetana lexi nga ha pfuni nchumu kasi xi yimela moya lowo kwetsima xi ku mina ni ta mi komba a ni se xi tlharamukile xi ku ni ta mi komba lava nga kona loko va famba xi fika xi va komba ku hi lavaya va fika vo davhida va hlula ha va kuma ku vasati va vona va hlayisekile na vana va vona loko se va hlurini va teketela na tinhuntu hinkwato letiya va amaleke va nga famba va tekela vanhu mm. va vuya na tona hinkwato va amaleke se va hluriwile aleluya loko se va vuya davhida a ku swilo leswi hi nga swi kuma se swi tele ngopfu se hi fumi ku tlula mpimo se hi fumi ku tlula na leswi a hi ri xiswona ku sunguleni a hi fambeni kwa ndleleni hi ku hi nyikela van'wani kwala ndleleni hi ku se hi humeleri ngopfu mi ta va na vumbhoni ndzhaku ka xiyimo xexo n'wina mi ta va na vumbhoni ndzhaku ka problem yeleyo aleluya loko se va fika mi nga rivali ku na lava nga tsandzeka ku tlula xikobyana xa bisori loko va fika masocha laman'wana veri lava va nga sala lava tsandzeka ku ya le nyipini hi nga va nyiki leswi hi nga vuya na swona hi ku a va yangi mm. davhida a ku no a swi endliwi na vona ha va nyika u lava ku nyika na lava va lava ku n'wi khandla hi maribye a ku a hi va nyikeni na vona va yima na hina i xiyimo vo yo tsandzeka hi ku karhala se hina ku va hi swi kotini hi fika leyi a hi khenseni xikwembu a hi va nyikeni na vona va va na swona na vona ku phakiwa na masocha lawa a ma lava ku khandla davhida davhida a va a winile swilo hinkwaswo swi tshamiseka hi ku vula leswiwani na n'wina va ndyangu swi ta tshamiseka ka nyimpi leyi mi nga hlangana na yona ya kosi swi ta lungha ene xikwembu xi ta mi ndlandlamuxa na mikateko yi ta va kona ku ya emahlweni xikwembu xi mi chavelela mhaka leyi hi faneleke hi yi endla aka swiyimo hinkwaswo a hi titiyiseni ahosini gogojelani hi 1 phesete leyi nga sala mi ya mahlweni ka xikwembu xikwembu hi xona xi nga na nhlamulo a hi sikeni yima hi milenge ya hina praise the lord aleluya ti tiyisi ahosini a hi ngo hi ta ti tiyisa ahosini a hi vuleni hi ku hi ta gogojela hi 1 phesete leyi nga sala hi ya emahlweni ka xikwembu hi vito ra yesu amen ni kombela